countryman countrywoman i hope say una now fine for play una dey i hope say thing dey waka fine for play una dey if na for bolo una dey uh, if na for shango una dey let me say for bush una dey because some people dey dey for bush dey fit also say they wan go their life wey dey take their rest for sham e no easy o oh. me i don be na mawa grow for eko na mbenge

uh, Koteng, I don't stay Yaoundé, uh, Douala, I don't stay plenty, plenty places. So countryman, countryman, na time this for blow na news. News will get am na just three. One na Paul Atanganji, two na Sarkozy, number three na Vladimir Putin. We'll start with the first one wey na Paul Atanganji. Paul Atanganji, he come Douala. Una know say for the 12th of october election go hold for some part for cameroon because the truth be eh, said election no fit hold for all country for southwest and northwest e go be totally difficult for semi election hold for there because for that side ghost town e dey serious one place dey lock lockdown dey dey so election go hold for part for uh, cameroon that means say for this side for douala for all eight regions the normal normal but for that side e go be very difficult now atangaji kan douala for look at how security matter e dey pass atanganji instead for talk say e dey so i dey talk like a minister that una hear wey atanganji dey talk una dey hear say man dey talk then una understand say no this man dey talk like militant for cpdm and dey talk like minister how minister for territorial administration wey na he dey take care for elecam take care for security dey come dey talk about election wey all man be candidate wey all man suppose for go e go for be free and fair but atanganji matter na say opposition no get for get coalition we go print uh, twelve paper we no want am the kind of uh, coalition eh, wey na quarter coalition wey dem wan begin make am that comment wey atangaji dey make am concerning coalition for opposition wetin be matter for the team atangaji get for talk na matter wey e concern ye no be matter wey e no concern ye We dey understand am say e be minister for CPDM, no be minister for country. E be people dem dey wey dey be the doubt am before before. That why we dey talk say this man dey so na some kind malamanguruunguru man, na wuruwuru man. Na the example this na thing wey dey happen. Minister for country, minister wey dey respect himself, minister wey know wetin dey call am say law, minister wey know wetin dey call am say communication. He dey talk na matter wey e concern him. Atanganji dey enter inside intrigues. That means say eh, they wan begin make coalition which kind coalition that kind of quarter coalition wey dey make am we no get time for that one we go print twelve ballot uh, papers for go for election if they wan make coalition they for make coalition before election before they wan validate their candidacy eh eh eh eh some of fit be ministers so you no know how wetin dey function for country because na the truth that eh, truth be told atanganyi no know how wetin dey function na the thing now you dey see you dey see now he dey fight inside chiroma fight velo buba he don fight uh, uh, maurice kamto sotey maurice kamto no be candidate na when maurice kamto no be candidate the fact say maurice kamto and him party dey dey wan support to other candidate he don enter for inside the thing dey hot him under belle he dey try way if you wey be dey wey atagaji for talk say he ban all opposition party dey for cameroon he for don do am since he for don do am since na that kind of person wey he dey carry pobia for hate pass pobia himself

the people wey dey be legal expert wey dey work for ministry of territorial administration dem don tell you say opposition go go ask authorization for minat before e do coalition or if una print ballot paper dem e go e go e go e go eh, e e- e go how dey how dey how dey talk am e go disturb their coalition no one day I, I, I mean, I don't know. I need to know. I don't know who they advise this Atanganji, but the Atanganji man, he did just talk anyhow. Wuru wuru wuru. To come up for him, he talk up. He talk how he character did. I don't talk my own. So the way that I made it happen, when election go happen, we hope say the coalition will be how they try to make them because unity na strength. Na so they talk am for play wa comot. Countryman, countrywoman. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. play wey uh, Gaddafi dey now, the play wey don die, wey dey kill still dey bury Gaddafi the glad small. Why I talk say Gaddafi the glad small? Gaddafi the glad small because as I dey talk for una now so, they don give five years for Ngata. Five years for Ngata for that criminal wey dey call say Nicolas Sarkozy. Five years

Court don so so condemn me. E go take money for Gaddafi, make election, and then send uh, army with uh, Barack Obama and uh, Hillary Clinton with uh, David Cameron. They go kill Gaddafi. Now Sarkozy and Barack Obama and David Cameron and uh, Hillary Clinton. Now them quarrel Gaddafi. Gaddafi be one man. Africa get one money. Me Africa get one army, one diplomacy, one African bank. Now Chinda be the fight for. Na thing now wey make I say make they change organization from African Unity to African Union. Now na see wetin dey happen. Now, na European Union dey finance African Union since wey Gaddafi die. And Gaddafi die, that matter dey for court. They dey go for court, go for court, go for court. Na in that they don't give Sarkozy five years for Ngata. Now the first president that for France, first president wey they dey condemn me.

carry go juju am for there na the two e dey fear e dey fear that thing e dey shake e dey waka shake eh, eh, make una take care this and that e go happen for you alessandra mawata you no see sarkozy no you see how we uh, macron e get problem no na so e go be countryman countrywoman we go for that side for russia vladimir putin na man wey no dey talk e plenty e dey na for action And I dey talk for big grammar say action speak louder than voice. That means say action dey speak louder than the noise wey dey make and dey talk wey we dey talk am. Na uh, uh, that man dey call Donald Trump. He don go for United Nations after he meet up with Zelensky. He begin curse Russia. So Russia na paper tiger. Na paper tiger say if Russia plane dem dey pass all uh, through uh, Otanian uh, NATO uh, state, me NATO member state dem dey shoot the plane dem for down.

He say any Russian plane where any NATO country go shoot them down. Now war one time where they want them. I go declare war and they go fight the war. So now that it don't be on top the table. Donald Trump, you ain't make bro bro bro bro. So now that it don't talk up. Putin don't talk say if wanna shoot the plane, it fight you now. It go for war directly. It no go waste time for for make, make war happen. How una go do now? I wan see the talk wey Donald Trump go talk. I wan see the threat wey the NATO country dey go threaten. I wan see the talk dey now. Una shoot one Russian plane if una get cannons for una last. If una get banzan, if una cannon dey high so, una shoot one Russian plane as Putin don talk. E go enter una skin like a manawa. Una, sometimes they will go farm for that side for Fireborn for Ikona for go cut plum. I dey on top plum, I dey cut plum. Manawa do my head. That small small manawa. That big one, that big one for four.

one russia plane una go shoot am hey, hey, hey. war go enter uh-huh. na una war o una go fight una war una no begin count on african pikin dey say they go come help europe for fight war against russia una lie una sef una go fight that war i go be na full blown on war and plenty plenty country go solve their problem dem after that una nonsense una make am una say na africa una dey just talk for there anyhow eh we go shoot una plane we go do this una plane russia don already tell una shoot my plane i declare war for the country wey shoot my plane war between russia and that country na so the matter dey countryman countrywoman na for here we go end this was small program for this day my way never be a subscriber for here abeg make you subscribe click subscribe for say you get more information anytime we come live for broke am for chakara una wa pidgin program